Negozju bla fruntieri ma' Mario Xwireb. Programm imtella' mill-Malta Business Bureau.
Eżis semmija ta' RTK 103, jina Mario Xwireb nsellmilkom nqakom għal programm ieħor Negozju bla Fruntieri, dan huwa programm imtella' mill-Malta Business eh, Bureau. Eh, nfakkarkom li ssibuna fuq pjattaformi differenti, mhux biss fuq RTK 103, iżda wkoll issibuna fuq YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram ukoll, tistgħu sibu il-programm sħiħ u segwu hemmhekk ma tistgħu ssibu siltiet partikolari li forsi jkunu laqtukom fil-programm u npoġġu hemmhekk eh, biex kunu tistgħu eh, tisimgħu. Naw ħan nitkellmu dwar l-involviment tal-Malta Business Bureau eh, fuq files differenti tal-politika Ewropea u l-pożizzjoni tal-Malta Business Bureau l-mod kif ningaġġaw ma' dawn il-fajls partikolari biex jitħarsu l-interessi tan-negozju u l-industrija f'Malta. Però qabel nibdew, infakkarkom illi dan il-programm huwa imtella' grazzi għall-kollaborazzjoni ta' Reaps Asset Management, sussidjarja ta' APS Bank. Illum għal dan il-programm tnejn mistednin, tnejn mit-tim tal-Malta Business Bureau, Gabriel Cassar u Jasmine Cassar. Ħankun qed nitkellmu dwar is-sostenibilità, iżda wkoll dwar il-pensjonijiet u xi ħaġa li smajna ħafna wkoll fl-aħbarijiet dwarha fil-ġimgħat li għaddew il-Pay Transparency Directive. L-ewwel grazzi ħafna talli ġejtu għal dan il-programm, Gabriel u Jasmine. Gabriel, ħanibda minnek inti tiffoka ħafna fuq f'fajls li għandhom x'jaqsmu ma' ambjent, ma' sostenibilità, mal-mod kif il-politika Ewropea f'dawn l-oqsma taffettwa lin-negozji u lill-industrija. Ejja nibdew b'suġġett wieħed li huwa kruċjali għal Malta, l-ilma. Qed naraw. Ċaqliq sinifikanti fuq dan is-suġġett fi Brussell. X'inhi tagħmel il-Kummissjoni? Iva, l-ilma fil-verità mhuwiex suġġett kompletament ġdid fil-politika Ewropea. Ġifieri inti jekk tħares lejn il-qafas eżistenti tal-liġijiet Ewropej fl-ambjent, diġà jeżistu numru ta' liġijiet li b'xi mod jew ieħor imissu mal-kwalità, mal-provvista tal-ilma. Forsi jekk ikollok issemmi l-iktar liġi jew waħda mill-iktar liġijiet importanti f'dan l-aspett huwa, eżempju, il-Water Framework Directive li ipoġġi ċertu miri u ċertu miżuri li kull Membru Stat irid jimplimenta rigward il-provista u l-kwalità tal-ilma. Imma ovvjament l-aħħar ftit snin kienu iktar partikolari u din il-kwistjoni iktar urġenti anke ħabba l-effetti tat-tibdil fil-klima. Ġifieri aħna f'Malta forsi mdorrijin li ma tantx għandna sorsi naturali ta' ilma tax-xorb speċjalment u niddependu ħafna minn proċessi bħal desalination fejn tuża ħafna enerġija biex inti titratta l-ilma tal-baħar. Kellna naraw x'nagħmlu pratikament. Kellna naraw x'nagħmlu u konna innovattivi ehm, u tista' tgħid naħseb wieħed mill-iktar pajjiżi fl-Ewropa jew fid-dinja fejn għandna x'noffru fejn jidħol dan it-tip ta' teknoloġiji. Ehm, imma għal pajjiżi oħrajn forsi li tradizzjonalment jiddependu fuq l-ilma mill-muntanni, ilma naturali, anke f'ħabba mix-xita li illum il-ġurnata qed jesperjenzaw nixfa, qed jesperjenzaw nuqqas jew sena wara l-oħra dejjem inqas eh, provista ta' ilma u f'daqqa waħda qed jindunaw li hemm kriżi ġejja li jafu ma ftit sa sena oħra ma jkollhomx biżejjed ilma għall-kumpaniji, għaċ-ċittadini tagħhom biex jisostnu d-domanda tagħhom. Eh, allura l-aħħar sena sentej rajna aktar enfasi fi Brussel fuq dan is-suġġett, ġifieri inti tħares ġara s-sena l-oħra l-ewwel net. Kenna rapport mill-MEP Thomas Bajada, l-MEP Malti, li ħadem fuq eh, strateġija jew rapport mill-inizjattiva tiegħu fuq il-water resilience. Hemmhekk eh, tkellem dwar ħafna affarijiet importanti eżempju il-pollution, il-kwalità tal-ilma, l-infrastruttura, l-avvanzi teknoloġiċi u d-diġitalizzazzjoni, kif aħna nistgħu anke nkunu iktar aware ta' x'inhu jiġri fis-supplies tal-ilma tagħna. U dak kien pass importanti ħafna. Xahar wara rajna mbagħad strateġija formali min-naħa tal-Kummissjoni fejn il-Kummissjoni ħabbret il-Water Resilience Strategy u din bażikament tmiss ma' ħafna mill-sistemi li semma MEP Bajada fir-rapport tiegħu. Imma peress li din hija strateġija tal-Kummissjoni, strateġija Ewropea, bażikament tkun linja gwida jew għalanqas tagħtina x'nifhmu x'ħadd tkun il-politika Ewropea fil-qasam tal-ilma għal xhur u snin li ġejjin. Jekk ikolli nsemmi naħseb punt wieħed vera interessanti minn din l-istrateġija hija dak li jgħidulu l-water efficiency first principle. Dan huwa interessanti għax huwa simili ħafna tal-approċċ li ħadu ehm, jew ħadet l-Ewropa fejn l-enerġija. Ġifieri inti palissa fl-enerġija l-prijorità dejjem hija li qabel ma tipprova tiġġenera aktar enerġija, prova konsma anqas billi tkun iktar effiċjenti, billi kollok prattiċi sostenibbli u l-istess fl-ilma. Ġvi ħan niprofaw naraw mill-li minn flok nżidu l-provista tal-ilma li mux dejjem hija possibbli, L-ewwel nett, il-provvista tal-ilma li għandek issa kun iktar effiċjenti biha, ara li għandek m'għandekx leaks, ara li l-użu huwa sostenibbli, kemm jista' jkun innaqsu d-domanda b'mod effiċjenti. Tieħu ħsiebu riżors li tieħu ħsiebu u tużah aħjar. Però xtaqt indaħħal issa l-element tal-kumpaniji Maltin, le tal-industrija Maltija. Qed naraw diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew dwar l-impatt li l-liġijiet Ewropej, pereżempju, jista' jkollhom fuq l-industrija tal-farmaċewtika u f'Malta l-industrija tal-farmaċewtika preżenti u b'saħħitha. Spjegalna ftit. Iva, da bażikament li qed issemmi inti eh, għandu x'aqsam ħafna mal-politika Ewropea fuq l-ilma imma tolqot eh, punt naqra differenti tal-proċess kollu. Ġifieri hawnhekk qed nagħmlu referenza għal liġi Ewropea li diġà da fis-seħħ jgħidu l-Urban Wastewater Treatment Directive mhm. biex inkunu tekniċi. Bażikament aħna kif nafu meta aħna narmu l-ilma dan jiġi trattat biex imbagħad naraw kif ħa niddisponu minnu forsi jerġa' jintefa' fl-ambjent imma jkun nadif u jkun trattat. Teżisti liġi fuq dan l-aspett u l-standards li jridu jimxu magħhom Membri Stati li hija l-Urban Waste Water Treatment Directive kif semmejt. Imma parti speċifika ta' din id-Direttiva, li ilha fis-seħħ numru ta' snin issa, tinkludi dak li ngħidulu extended producer responsibility scheme. Issa dan huwa kunċett li diġà tkellimna fuqu anke f'programmi oħra. Bażikament, għal min għadu mhux familjari biha, din tkun skema fejn kumpaniji joperaw ċertu attività ekonomika u ċertu operaturi, iħallsu għal l-impatt ambjentali li jkollhom. Ġifieri jekk huma qed jipproduċu xi tip ta' skart, xi tip ta' waste, iħallsu parti mill-prezz ta' tgħid int, ta' tgħid hekk, biex dan il-skart jiġi trattat. Biex jagħmlu tajjeb għalih.
Biex jagħmlu tajjeb għalih.
Bażikament the polluter pays, naħseb l-iktar mod sempliċi. U hemm EPR scheme imsemmija speċifikament fuq il-farmaċewtika u l-manifattura tal-kożmetiċi. U dan ifisser? U dan ifisser li huma jkollhom jikkontribwixxu lejn parti mit-trattament tal-ilma abbażi ta' ċertu sustanzi li l-Kummissjoni qed tgħid li huma jużaw fil-prodotti tagħhom u qed jispiċċaw preżenti fl-ilma. Qed jispiċċaw preżenti fl-ilma. X'inhi tagħmel l-MBB dwar dan?
Forsi qabel qabel m'hemmx x'inhi tagħmel l-MBB, forsi biex nispjega wkoll għalfejn din hija ta' red flag għalina tista' tgħid hekk. Għax inti at face value tajt x'inhi l-problema u hekk, tidher tagħmel sens. Il-kwistjoni hija li ehm, meta inti tħares li l-analiżi u d-data li użat il-Kommissjoni biex tipprova eh, tasal għal il-konklużjoni hemm tista' tgħid numru ta' question marks jew numru ta' żballi. Hemm eżempju ċertu sustanzi li l-Kummissjoni qed tgħid li l-farmaċewtika u l-kożmetiċi jużaw fil-prodotti tagħhom li huma għadhomx jintużaw jew jintużaw minn anke produtturi ta' oġġetti u prodotti oħrajn. Jiġifieri hija diffiċli ħafna li tgħid li dan il-sustanza tispiċċa fl-ilma minħabba l-farmaċewtika. Hemm ukoll question marks fuq il-konċentrazzjoni ta' dawn is-sustanzi u kemm minn din il-konċentrazzjoni ġejja mill-farmaceutika u anke wkoll hemm question marks fuq l-analiżi jew anqas l-estimate tal-Kummissjoni ta' kemm tiswa l-water treatment, it-trattament tal-ilma, li dan imbagħad jimpatta kemm ħa jispiċċaw iħallsu Eh, l-operaturi. Allora bażikament qed tgħid li hemm data skewed, data li turi anki li forsi mhux bil-forsi l-farmaceutika li taħti għal din is-sitwazzjoni. Hemm data li hemm eh, mistoqsijiet fuq kemm ta' kwalità tajba u kemm l-analiżi saret mod robusta. U x'intom tagħmlu?
Mela aħna bażikament kif qed tajjeb inti eh, meta rajna din il-liġi ħadd tiġi fis-seħ daqt sentej oħra Inkwetajna għax ovvjament il-farmaċewtika speċifikament hija industrija importanti ħafna għal Malta. Ġifieri aħna nafu anke speċjalment fejn jiġu l-mediċini ġeneriċi, aħna f'Malta għandna industrija b'saħħitha u industrija export oriented ngħidu hekk li fejn aħna anke nbigħu prodotti barra minn Malta. U ridna nieħdu azzjoni. L-ewwel ħaġa li għamilna aħna kkuntattjajna u għamilna u bdejna djalogu mal-membri parlamentari kollha Maltin, għax biex natu anka naqra kuntest, bħalissa hemm grupp ta' membri parlamentari fil-Brussell li qed iqajmu iktar furja fuq din fuq din dan is-suġġett biex jipprovaw jiġġelu l-Kummissjoni terġa' taħseb l-approċċ tagħha u anke jekk hemm bżonn temporanjament tissospendi l-iskema. Allura aħna kkuntattjajna l-MEPs Maltin kollha biex nispjegaw il-perspettiva tagħna, speċifikament fuq il-punt li l-ewwel nett inħossu li dan ikollu impatt negattiv fuq il-kompetittività ta' Malta bħala gżira żgħira li aħna niddependu ħafna fuq l-esportazzjoni u l-importazzjoni. U aħna gżira li diġà l-produzzjoni u l-manifattura tagħna hija milqugħta ħażina ħafna minn spejjeż oħrajn forsi jiġu mir-regolamenti Ewropej u anke minn spejjeż ta' trasport għax aħna l-fatt li aħna gżira żgħira, ġifieri aħna dipendenti ħafna fuq it-trasport. Ehm, Apparti minn hekk ukoll hemm l-element li eh, inti meta titkellem fuq mediċini ġeneriċi dawn huma kruċjali għas-suq, ġifi daw ikunu mediċini irħas, ikollhom margins, profit margins għall-operaturi żgħar ħafna, Meta inti tiżżid spiża oħra fuq dak il-prezz mela qed qed ixekkel naqra l-abilità ta' dawn mhm. il-produtturi jżommu l istess prezzijiet tagħhom li fl-aħħar mill-aħħar jimpatta wkoll il-konsumatur. Semmejt il-mediċini ġeneriċi, forsi m'għandix taqsam ma' dan il-punt ma tajjeb li ngħidu mediċini ġeneriċi, l-active ingredients tagħhom huwa l-istess bħal mediċini oriġinali ehm, u effettivament għandhom l-istess effett fuq il-pazjent min jirċivihom, ġifieri m'hemm xejn tnaqqis fil-kwalità, sempliċement drabi il-branding li jkun differenti. Forsi jekk nista' nżid ukoll ma' dan il-punt, importanti aħna maħniex qed naħdmu waħedna, ġifieri aħna dan l-isforz qed nagħmluh anke ma' pajjiżi oħrajn fil-Mediterran speċifikament li għandhom l-istess ħsibijiet bħalna. Ukoll kemm aħna flimkien qed nippruvaw nagħmlu dan l-argument mal-Membri Parlamentari U bħalissa għaddejjin diskussjonijiet fi Brussell fuq l-istess suġġett, jiġifieri nistennew li jkun hemm għall-anqas żvolġiment pożittiv li nixtiequ aħna. Ħa ndur fuq Jasmine u ħa ndur fuq suġġett totalment differenti. Ħa nitkellmu dwar is-sostenibbiltà nerġgħu minn hawn ftit tal-ħin ieħor, Gabriel. Però xi ħaġa li tqajmet ħafna f'diversi, id-diskussjoni qamet ħafna f'diversi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, hija dik dwar il-Pay Transparency Directive u kemm dawn il-pajjiżi effettivament huma lesti biex ikunu jistgħu din id-Direttiva tiġi fis-seħħ. Le, fil-fatt mistennija tiġi implimentata aktar tard din is-sena. Ejja nispjegaw x'inhi l-Pay Transparency Directive u vizavi Malta, fejn qegħdin. Mela, bażikament b'hekk in 2023 l-Unjoni Ewropea adottat il-Pay Transparency Directive li l-għan tagħha hu li titnaqqas il-gender pay gap bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol, tiżdied iktar trasparenza fejn jidħlu l-pagi u kif ukoll ikun hemm iktar infurzar f'dan ir-rigward. Flimkien mal-bqija tal-Membri Stati, Malta hija mistennija, suppost għandha timplimenta d-Direttiva sas-7 ta' Ġunju ta' din is-sena. Milli qed naraw din il-liġi se tkun qed timponi robust gender pay gap reporting li huwa kull kumpanija li għandha aktar minn mitt impjegat huma obbligati li jagħmlu dan. Iridu jirrappurtaw fuq il-livell tal-pagi skont il-ġeneru, x'livell ta' pagi hemm u l-affarijiet iridu jkunu trasparenti essenzjalment. Eżatt, eżatt. Ma jfissirx li kumpaniji li għandhom inqas minn mitt impjegat ma jridux jimplimentaw dawn il-miżuri, mhm. però l-obligation tar-reporting huwa fuq il-kumpaniji li għandhom iktar minn mitt impjegat. Obbligi differenti.
Eżatt.
Malta bħalissa kif Hija d-Direttiva hija parzjalment adottata għaliex last year aħna implementajna adottajna l-emendi tal-legal notice li tiffoka fuq it-transparent and predictable working conditions. Però dan it's still partial, ġifieri it has not been fully transposed into, into legislation. Um, so għadna rridu naraw ekkux il-liġi ekkux ħat il-ħaq toħroġ sa, sa din id-deadline sa' 7 ta' ġunju. Xini situazzjoni fl-istati membri oħrajn? Milli qegħdin naraw aħna permezz tal-lobbying tagħna li jsir through Business Europe, Hotrec u Eurochamber, għandek diversi pajjiżi li għadhom mhumiex ċerti jekk hux ħajrnexxilhom jimplementawha id-direttiva sas-seba' ta' Ġunju. Jekk bħal pereżempju jekk naraw għandek il-Gvern Żvediż li ħareġ uffiċjalment u talab biex l-implementazzjoni tiġi delayed. Ehm, għax huma din qed naraw li din id-direttiva ħatħalli pis eh, qawwi amministrattiv fuq il-kumpaniji. Ehm, so dik hija bħalissa dak li qed jiġri bħalissa fuq l-isfera Ewropea. Ehm, Minnaħa tagħna bħala MBB. Il-pożizzjoni tal-MBB importanti. Eżatt, eżatt. X'in il-pożizzjoni?
Minnaħa tagħna bħala MBB aħna qegħdin nissapportjaw Stop the Clock biex kun hemm at least a two-year extension biex b'xi mod din id-direttiva forsi tiġi iktar simplifikata, jerġgħu jinfetħu negozji eh, at a new level, għax aħna nemnu wkoll li m'għandux ikun hemm one size fits all. Għandu jkun hemm iktar flessibilta fejn tiġi l-implementazzjoni tad-direttiva. Din tal-one size fits all nisimgħu ħafna mill-industrija u mill-business. Eh, mhux biss lokalment, manka fuq livell Ewropew meta Qis businesses li huma ta' natura u daqs differenti meta tqabbel SMEs ma' kumpaniji multinazzjonali li jħaddmu ħafna nies, ħafna drabi jekk jgħaddu liġijiet li jittrattaw lil kulħadd l-istess, l-Unjoni Ewropea jkollha tiffaċċja ċertu kritika, le? U forsi mhux neċessarjament marbuta magħha din, imma huwa terminu li sirna nużaw ħafna f'dawn l-aħħar ħmistax-il xahar. fuq livell Ewropew, it-terminu ta' simplifikazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea qed turi li qiegħda tieħdu bis-serjetà u f'dawn ix-xhur li għaddew ippubblikat diversi abbozzi ta' proposti biex jiġu riveduti numru ta' liġijiet. Jekk tisimgħu t-terminu omnibus, ħafna drabi fuq simplifikazzjoni fuq affarijiet differenti, u ruxma ta' liġijiet li litteralment qegħdin hemmhekk biex ibiddlu liġijiet diġà eżistenti u biex jissimplifikawhom. Però din qed tagħmlu anke fil-qasam tal-ambjent, le? Gabriel, x'bidliet qed nistennew? Iva, li qed issemmi inti, bażikament Diċembru li għadda l-Kummissjoni ppubblikat dak li ngħidulu Environmental Omnibus. Kif spjegajt tajjeb dan huwa pakkett ta' proposti li jipprova jemenda l-ħafna liġijiet differenti li jmissu mal-ambjent. Jiġifieri rajna numru ta' omnibus oħrajn ukoll is-sena l-oħra, kien hemm oħrajn li jmissu naqra mal-ambjent, imma naħseb dan huwa l-ewwel wieħed li jindirizza, jiffoka direttament fuq liġijiet ambjentali. U jekk ikolli, ovvjament fih ħafna aspetti, ċertu affarijiet forsi mhumiex wisq relevanti għal Malta, imma naħseb jekk ikolli nsemmi ġiex affarijiet partikolari li huma ta' interess għalina, L-ewwel ħaġa huwa tibdiliet fejn jiġi environmental permits. Permessi, bażikament aħna nafu li hemm naqra frammentazzjoni bejn pajjiż u l-ieħor fuq il-dowmin ta' dawn il-permessi, speċjalment fejn jiġu permessi ta' proġetti strateġiċi. Illum il-ġurnata fl-Ewropa nħobbu nsemmu l-kelma strateġiku jew strateġika. Xi ħaġa li tkun importanti ħafna u kważi essenzjali għall-ekonomija ta' pajjiż. Ħafna drabi dawn ukoll jirreferu għal proġetti li għandhom x'jaqsmu ma' enerġija rinnovabbli, ma' materjali kritiċi, ma' manifattura ta' teknoloġiji avvanzati bħal batteriji, semiconductors and so on. U l-Kummissjoni tirrealizza li ma jistax ikun ikun hemm daqshekk dewmien Jekk l-Ewropa tixtieq tibqa' jew issir, terġa' ssir, tipprova, leader f'dawn il-oqsma. Bażikament fejn jidħol permessi, l-ewwel ħaġa li l-Kummissjoni qed tipproponi hija li jkun hemm dak li ngħidulu single point of contact. Jiġifieri inti meta inti tkun operatur u tixtieq tiddiżinja u tapplika għal proġett biex tagħmel u għandek bżonn permess jew permessi għax jista' jkun ikun proġett kompless, li jkollok kuntatt wieħed f'dak il-reġjun jew f'dak il-Membru Stat fejn inti tmur għandu għal kull kwistjoni, għal kull applikazzjoni li jkollok bżonn minflok iddur minn awtorità għal oħra. Dik hija element ta' simplifikazzjoni għaseb żgħira u ħafifa li l-kumpaniji japprezzaw. Punt ieħor importanti huwa li jkun hemm time frames ċari, ġifieri din hija kwistjoni oħra li kif semmejt jaf diġà jeżistu xi time frames f'livell nazzjonali, Forsi nimxu magħhom, forsi ma nimxux, mhux għal Malta biss qed ngħid, ġifieri din hija kwistjoni across the board fl-Ewropa. U l-Kummissjoni qed tipprova eh, tipproponi time frames għal kull tip ta' permess ambjentali differenti, ġifieri se jkun ivarjaw minn 60 ġurnata għal 90 ġurnata skont il-kumplessità u x'livell ta' analiżi. hemm bżonn. Mbagħad hemm proposti wkoll marbutin mal-diġitalizzazzjoni tas-servizzi, iktar kjarezza fuq meta hemm bżonn permess ambjentali u meta m'hemmx bżonn eh, permess ambjentali għax għad hemm naqra wkoll konfużjoni fuq dawk id-dettalji żgħar. Ehm, u anke kemm jista' jkun innaqsu spejjeż l-involuti biex inti tapplika x'inti ċertu permessi jirrikjedu anke kontribut finanzjarju. Kemm jista' jkun dawn il-kontribuzzjoni jonqsu wkoll speċifikament għall-kumpaniji żgħar. li mhux dejjem jagħmel sens għalihom li jew mhux dejjem jaffordjaw dawk l-ispejjeż. Dak huwa fuq il-permessi. Proposta oħra f'dan il-pakket dan l-omnibus jikkonċerna eh, kif semmejt qabel l-Extended Producer Responsibility. Mhm. Ġifieri kif hemm EPR fl-ilma, hemm EPR f'ħafna prodotti differenti u tista' tgħid il-manifattura naħseb iktar industrija li b'xi mod għandha numru qawwi ta' IPRs differenti fuq it-tessuti, fuq il-components elettroniċi, fuq il-packaging, fuq il-materjali, ġifieri hemm ħafna IPRs differenti. Bidla interessanti u naħseb valida ħafna hija li filwaqt li bħalissa f'dawn l-IPRs jekk inti topera f'Malta u titqabbad persuna responsabbli biex tieħodlok ħsieb l-IPR f'Malta, Jekk inti tmur l-Italja trid tagħmel l-istess fl-Italja. Il-proposta tal-Kummissjoni hija, għall-inqas għall-għaxar snin li ġejjin, inti jekk diġà għandek rappreżentant f'Malta m'għandekx bżonn tqabbad rappreżentant Jekk ieħor inti f'pajjiż kumpanija ieħor. preżenti f'diversi Stati Membri, m'għandekx għalfejn tqabbad nies differenti biex jieħdulek ħsieb dawn l-affarijiet fi Stati Membri differenti, skont il-preżenza tiegħek. Eżatt, dak bażikament qed jgħidulek li inti rappreżentanza f'pajjiż oriġinali tiegħek huwa biżejjed biex mhm. inti tilħaq l-obbligi legali tiegħek taħt li PR. Għal sa għall-ewwel 10 snin. Għall-ewwel 10 snin. Mbagħad nerġgħu nitkellmu fuq suġġett iktar tard. Eh, eh, eh, semmejt li PRs fuq il-manifattura affarijiet differenti, le setturi differenti mit-tessuti sal-farmaceutika mhm. u l-bqija. Imma Ovvjament dan huwa obbligu piż żejjed fuq il-kumpaniji li forsi joperaw ehm, f'manifattura u fi prodotti li huma differenti. Mhm. Ehm, ma jekk nitkellmu mod komplessiv, dawn il-proposti ta' simplifikazzjoni waħedhom biżejjed għal-kumpaniji biex ħossu bidla l-aħjar? Mhm. Mela, l-ewwel nessas importanti ħafna ngħidu li dawn s'issa għadhom proposti. Jiġifieri aħna issa drajna l-proċess leġiżlattiv Ewropej huwa proċess li jdum xhur, xi kultant anke snin meta jkollok fajl kumpless. Jiġifieri għad hemm ċans li l-affarijiet jinbidlu, forsi jiżdiedu iktar simplifikazzjonijiet, forsi jitnaqqsu. Dan huwa dan huwa xogħol bażikament tal-Malta Business Bureau fejn aħna nkomplu nsegwu d-diskussjonijiet u kemm jista' jkun ninfluwenzaw il-proċess kemm fil-Kunsill tal-Ministri u anke fil-Parlament Ewropew. Issa, Eh, speċifikament fuq is-simplifikazzjoni, nasib l-ewwel nett rridu ngħidu aħna ġifieri aħna merħba bihom dawn il-proposti aħna naqblu magħhom. Eh, fl-aħħar mill-aħħar hija lajta li dejjem għamilna li aħna kemm jista' jkun naqblu mal-miri ambjentali imma irdu wkoll nkunu fair man-negozji. Eh, irdu żommu f'moħħna wkoll imma li Dan mhuwiex kollox, jiġifieri inti billi tissettja time frames ma jfissirx li l-awtoritajiet kapaċi jżommu magħhom anke ħabba limitazzjonijiet ta' riżorsi tagħhom. Jiġifieri jrid ikun hemm anke xogħol fejn il-Kummissjoni taħdem mal-awtoritajiet, speċjalment is-single points of contact biex taċċerta, naċċertaw ruħna li għandhom biżżejjed riżorsi li jżommu mal-ħinijiet stipulati. U tassigura wkoll l-industrija u l-kumpaniji li jkollhom l-għodda neċessarja biex tkun tista' tieħu, jkunu jistgħu jieħdu ċertu mhux deċiżjonijiet imma jottempraw ruħhom ma' dak li joħroġ minn daw il-liġijiet, bażikament, la darba jsiru liġijiet. Pensjonijiet, Jasmine, eh, supplementary pensions package daw l-aħħar snin eh, qed nindunaw li diversi gvernijiet l-Unjoni Ewropea qed iħeġġu liċ ċittadini tagħhom biex jissieħbu fi skemi ta' pensjonijiet supplementari. Eh, mal-Kummissjoni Ewropea mm, x'inhi tagħmel biex tissapportja lill-gvernijiet tal-Istati membri b'dan kollu? Iva, eżattament.
F'Novembru tas-sena l-oħra, il-Kummissjoni ħarġet pakkett ta' miżuri li jindirizzaw is-supplementary pensions u biex iħeġġu ovvjament li jkun hemm iktar adoption ta' supplementary pensions within member states. Dawn imorru lil hinn mill-first pillar pension schemes li aħna mdorrijin bihom li huma l-state pensions. Permezz ta' dan il-pakkett, il-Kummissjoni pprovat tindirizza kemm id-domanda ta' supplementary pensions, jiġifieri li tiżdied iktar l-għażla għaċ-ċittadini u jkun hemm iktar trasparenza fejn tidħol fejn jidħlu supplementary pensions, kif ukoll il-provvista, jiġifieri li jitwessa' aktar is-suq ta' dak li qed jiġi offrut in terms of pension. Però x'inhu l-għan wara dan il-pakkett ta' miżuri tal-Kummissjoni Ewropea biex qed tistenna li tilħaq? Bħalissa fl-Ewropa nafu li għandna problema kbira ta' aging population fi għandek low birth rates u għandek iktar persuni li qegħdin jgħixu għal aktar żmien. Din tinħass ukoll lokalment f'Malta. So bekk permezz ta' dan il-pakkett l-Ewropa tixtieq li ikun hemm inqas riskju ta' retirement poverty, mhm. tiżdied iktar is-sigurtà tas-sigurtà tal-flus u s-sigurtà finanzjarja taċ-ċittadini meta jiġu biex jirtiraw. U wara kollox dawn l-occupational pension schemes ukoll jikkomplementaw l-state pension schemes, jiġifieri mhux biex to replace them. Mhux biex wieħed jieħu post l-ieħor. Il-pożizzjoni tal-MBB? Aħna bħala MBB il-pożizzjoni tagħna hija li kull ċittadin għandu jiġi auto-enrolled in an eh, workplace pension scheme. Mod automatiku.
Eżatt, automatikament, imma ikollu wkoll option to opt out, jiġifieri jekk ma jkunx irid ehm, jibbenefika minn din il-occupational pension scheme, ikollu l-option li ma jagħmilx dan. Ehm, aħna wkoll nemnu li l-employer ehm, on, on a voluntary basis jista' jikkontribwixxi għall-Workplace Pension Scheme tal-employees, però din tibqa' on a voluntary basis dejjem. Issa, jekk l-employer jiddeċiedi li jikkontribwixxi għall-occupational pensions, għall-workplace pension scheme tal-impjegati tiegħu, hu għandu jiġi inċentivat b'fiscal incentives. Tajjeb, spjega ċara naħseb, pożizzjoni ċara anke tal-mod kif l-Malta Business Bureau f'isem il-Kamra tal-Kummerċ, il-Malta Chamber u anke l-Malta Hotels and Restaurants Association qiegħda tindirizza dan is-suġġett partikolari. Gavin, aħna nerġa' nġibek l-aħħar suġġett li ħa nittrattaw fil-programm tal-lum, l-Att dwar l-Ekonomija Ċirkolari, Circular Economy Act. Apparentement dan għandu joħroġ aktar tard din is-sena, le tikkoreġini? Iva, aktar iva, iva. tard din is-sena. Spjegalna ftit x'nistennew li għandu jinkludi. Eh, din mistennija tkun waħda mill-iktar proposti importanti fejn jidħol liġijiet ambjentali fl-Unjoni Ewropea dis-sena. Bażikament fi kliem sempliċi din ħad tipprova tmexxi l-Ewropa minn ekonomija linjari fejn aħna bażikament nipproduċu biex eventwalment nużaw l-oġġett u narmuh, għal ekonomija ċirkulari fejn nipprovaw nżommu l-valur ta' dak li qed nipproduċu u anke forsi nerġgħu nużawh f'prodotti oħrajn. Hija mistenni, ovvjament din għadna ma nafux x'se tinkludi, jiġifieri x'inhi għad u x'smajna aħna anke minn Brussels. Bażikament qed nistennew li jkun fiha tliet elementi prinċipali. L-ewwel nett, fokus fuq il-prodotti per se. Jiġifieri aħna diġà naraw li hemm liġijiet Ewropej oħrajn li jikkonċernaw il-prodotti fuq eżempju kemm jistgħu jissewwew, li jkunu ddisinjati b'mod sostenibbli anke l-materjali li jintużaw, kemm idumu wkoll fis-servizz il-prodotti. Jiġifieri qed nipprovaw qed nistennew li jkun hemm enfasi ġdid biex nerġgħu b'xi mod nolqtu iktar prodotti minn dan l-aspett. Ħajkun hemm enfasi wkoll fuq is-suq ta' materjali sekondarji, ġifieri inti ovvjament tista' tipproduċi prodott materjali jedulhom materjali verġni fiq li huma raw materials ehm, u dak ovvjament għandu l-impatt ambjentali tiegħu. Tista' minflok ukoll tipproduċi prodott li jkoll jinkludi eh, materjali riċiklati. Ehm, L-Ewropa tinduna li hemm ħafna materjal riċiklat li mhux qed jibqa' fl-Ewropa qed jinbgħat f'pajjiżi terzi, allura l-Ewropa titlef riżorsi importanti fejn jidħol speċjalment ċertu materjali kritiċi kif semmejt qabel għall-produzzjoni ta' teknoloġiji. U mbagħad jkun hemm elementi wkoll ta' simplifikazzjoni, erġajna ġifieri ovvjament din it-tema tibqa' tiġi repetuta. Rikorrenti, rikorrenti.
Tinstema' tajba, le? Eżatt, u dik hija l-platform tal-Kummissjoni. Kemm effettivament tħalli effett dak dibattibbli. Dik narawha fix-xhur u forsi fis-snin li ġejjin. Ovvjament għad hemm frammentazzjoni ta' PR schemes oħrajn kif semmejt qabel, jiġri għad hemm ħafna xogħol li tisir biex mhux biss fuq il-persuna li tagħżel biex tirrappreżentak imma anke fuq il-kontribut finanzjarju, fuq il-standards li japplikaw. U iktar regoli harmonized jew iktar regoli konsistenti fuq ċertu definizzjonijiet ta' skart ukoll li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad jinfluwenza x'tista' tagħmel b'dak l-iskart. Fil-qosor ħafna Gabriel, l-argumenti li l-MBB, il-Malta Business Bureau qed jagħmel f'dan ir-rigward sakemm ikollna l-proposta konkreta f'idejna. Mela bażikament
naħseb l-ewwel ħaġa hija konsistenza, ibni fuq li hemm diġà, tivvintax regoli ġodda bi dejjem piż amministrattiv ġdid, ġifieri ara x'għandek hemm diġà. L-armonizzazzjoni hija dejjem importanti iktar ma f'dan is-qasam iktar ma jkun hemm koerenza bejn il-pajjiżi differenti, B'rispett lejn il-limitazzjonijiet ta' ċertu pajjiżi żgħar bħal Malta, anke peress li aħna gżira, iktar aħjar. Punt ieħor importanti trid tindirizza wkoll id-differenza fil-prezzijiet ta' materjali riċiklati, ġifieri inti ok tista' tissettja miri biex tuża materjali riċiklati fil-prodotti tiegħek, imma jekk hemm differenza grassa, speċjalment eżempju fil-plastik li l-iktar eżempju komuni li naraw, inti m'hemmx inċentiv biex tuża dak il-materjal fil-prodott tiegħek. U punt ieħor importanti ħafna għalija huwa L-Ewropa m'għandhiex tindaħal wisq fid-deċiżjonijiet kummerċjali ta' kumpaniji fuq fejn jibigħu l-iskart tagħhom, jiġifieri proposti fejn inti ma tħallix kumpaniji jibigħu l-iskart tagħhom lil terzi pajjiżi, aħna ma naqblux magħha għax dik hija deċiżjoni kummerċjali bbażata fuq prezz fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb ħafna, interessanti kemm F'temp ta' 28 minuta jirnexxielek iddur fuq temi differenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika Ewropea u b'mod ċar li jinftiehem minn kulħadd. So grazzi ħafna Jasmine Cassar u anke Gabriel Cassar mill-Malta Business Bureau. Infakkarkom li Negozju Bla Fruntieri tella' min ġiblilkom grazzi għal Reaps Asset Management, sussidjarja ta' APS Bank Limited u ssibuna mhux biss fuq RTK 103 Imma wkoll fuq YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, pratikament tistgħu tisimgħu il-programm kollu kemm hu f'dawn il-pjattaformi kollha. Grazzi talli segwejtuna, Mario Xwireb insemmilkom.
Negozju bla fruntieri ma' Mario Xwireb. Programm imtella mill-Malta Business Bureau.